Mũgĩkũyũ augire mwana wa rwendo arĩaga nyina na ithe. Gũkũ nĩ Wĩrore Tales kũrĩa ng'ano cia ma cigũkũhahũra gũkĩra cia gwĩtungĩra. Riũa rĩgĩthũa mũthenya wa gatano wa mũgaa wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe rĩakoranire na mwanake ũmwe agĩthiĩ kũhingia kĩroto arĩ nakĩo. Mwanake ũyũ ekinyĩtie kanitha-inĩ wa Catholic wa Holy Family Basilica Nairobi kũrĩa athathaiyaga Ngai amũkinyanĩrie mĩbango yake. Na nĩguo mĩbango ĩno ĩkinyanĩre no nginya angĩathire thabarĩ atitikĩte mũhuko wake wa rangi mũtune akĩingĩra matatũ ĩrĩa yamũtwarire nginya itũra rĩa Rĩmuru. Arĩ kũu akĩingĩra matatũ ĩngĩ ĩrĩa yamũtwarire itũra rĩa Wagũnyũ kũndũ gwĩtagwo Kĩamba. Agĩcuka ngari Wagũnyũ nduma nĩaingĩrĩte. Ũyũ ũrĩ ũndũ abangĩte amu ndendaga kũmenyekana. Mwanake ũyũ ndarĩ mũgeni wa gũnyũ, aca, gũkũ kwarĩ mũciĩ. O kahinda-inĩ o kau, mũthuri wa itũra rĩu kwarĩtwa Nicholas Njoroge wa Rũnge, nĩ kũingĩra aingĩra ngari ya ũkuani, ĩmũinũkie mũciĩ thutha wake kũrĩkĩrĩria ũtukũ wa ikenero. Njoroge wa Rũnge arutaga wĩra wa gũtungata arwaru kũrĩa bũrũri wa Amerika. ona akoretwo acokoroka gũkũ Kenya gũka gũcerera bamĩrĩ yake. Arĩ mũthuri wa Ann Wanjikũ na Awa wa ciana ithano, ũmwe arĩ wa mũrũ wa nyina, akenete mũno kũhũthĩra rũtha rwake akĩmacerera. Rĩrĩa ngari ĩyo yamũkinyirie kĩhingo-inĩ gĩake, Njoroge wa Rũnge no kuoya oire mĩcuba yake ya njohi mũthemba wa Balozi na agĩeterera kũhingũrĩrwo. Kĩrĩa atamenyaga nĩ atĩ mwanake ũrĩa arũgamĩte mũkĩra wa bara amwĩroreire nginya rĩrĩa ahingũrĩirwo kĩhingo na akĩingĩra. Hamwe na mũhuko wake wa rangi mũtune, rita rĩrĩ mwanake ũyũ arĩ na cuma anyitĩte na guoko. Njoroge wa Rũnge agĩtiria mĩnoga gwake nyũmba, mwanake ũrĩa nĩ kũrũga arũgaga rũthingo rwake rwa ihiga. Warũnge nĩ akundĩte na arĩ mũnogu na nĩ ũndũ wa ũguo ndataũkirwo thitima cikĩhora. no mutumia wake uria warugaga irio cia hwaini ni aguciriirio ni utheri uria onire kuma ndirica-ini ya riko na riria ahingurire murango akoranire na ninimbi cia mwaki kiriga kia mwaki ona gitiamuheire ndagika cia kuona mundu uria wokire na akimutharikira na igutha ria cuma ari thi niguo acemanirie maitho kwa maitho na mwanake ucio ũrĩa wacokire kũruta kahiũ na kwanjia kũmũthecanga. Tharĩkĩra ĩyo ĩgĩthira rĩrĩa mwanake ũcio athĩnjire Ann Wanjikũ ngingo. Mũrũ wa Ann wa kĩrathi kĩa mũgwanja Christian Njenga nĩ eyoneire tharĩkĩra ĩrĩa na aihũrĩtwo nĩ kĩmako akĩũra na agĩthiĩ nyũmba-inĩ yake ya toro na kwĩhitha rungu wa ũrĩrĩ. Mwanake ndaarĩ atiganĩrie Njenga o ũguo na gacagaca-inĩ ya kũrũmĩrĩra Njenga nyũmba-inĩ nĩguo aacemanirie na Njoroge wa Rũnge ũrĩa waikũrũkĩte kuuma nyũmba ya igũrũ gũka kũrora nĩ kĩĩ kĩarĩ yake ingĩ. Njoroge wa Rũnge nĩ amakire gũtũngana na mwanake ũyũ ũnyitĩte kahiũ na ihũrĩte thakame no ndaamaĩrĩirie no kũũra orire. Ndaarĩ ahũũre maaĩ na ndĩrĩ Nĩoĩ ũhoti wa mwanake ũyũ amu aarĩ mwanake wake mũkũrũ, Lawrence Warũnge. Na Lawrence Warũnge ndaarĩ areke ithe atũũre na amũteng'eririe nginya nyũmba yake ya toro kũrĩa aamũtharĩkĩire. Akĩgeria gwĩthara kuma kũrĩ mwanake wake, Njoroge nĩaikirie kuma balcony yake no kwa mũnyaka mũru akiuna thũng'wa yake. Lawrence ndarĩire marĩgũ gũikũrũka ngathĩ kũmũkinyĩra na kũmũtharĩkĩra otorĩa ekĩte maitũ wake. Kahinda-inĩ gaka iratũ cia Lawrence ciaihũrĩte thakame na nĩciambĩtie kũmũritũhĩra na nĩũndũ wa ũguo agĩciruta Agĩcoka thĩinĩ wa nyũmba na agĩtharĩkĩra na kũũraga mũrũ wa iya Maxwell Njenga. Nake mũrũ wa nyina nake Christian Njenga aamũkorire o harĩa ehithĩte rungu wa ũrĩrĩ. Kĩrĩro gĩake gĩtiathikĩrĩirio na thutha Mũtheri, mũrũ wa nyina, akĩoya maica make. Aarĩkia gwĩka ũguo nĩ aambĩrĩirie kũũrũra nyũmba agĩcarania na aarĩ a nyina erĩ, no harĩ mũnyaka mũũru kũrĩ we no mũnyaka mwega kũrĩ o. nĩ atĩ maacokete cukuru mũthenya ũcio. Mũbango wake wa kũnina famĩlĩ yake yothe nĩ wagũthĩte ihiga. Aihũrĩtwo nĩ matũkũya, ndetĩkirie rĩrĩa acũthirie nja thutha wa kũigua kĩhingo gĩkĩhutio na kuona awa wake akĩgeria kũhingũra ngĩti. Nĩ aamũhiũkĩire na kahiũ. karĩa amũthecangire nako na gũtigĩrĩra atĩ mara make mothe nĩ mauma na gũcoka kũmũtinia ngingo o ta ũrĩa ekĩte maitũ wake. Atigĩrĩra atĩ gũtiarĩ na mũndũ ũngĩ muoyo, akĩingĩra mbabu na agĩkumutha, akĩoya mũhuko wake na akĩruta nguo akuĩte na agĩkĩra, agĩthiĩ riko na kwĩihũra irio iria maitũ wake arugaga, agĩikara thĩ akĩrĩa, akĩroragĩra thenema endete. Ihinda-inĩ rĩu noguo aamakirio nĩ kũgũthagũthwo gwa kĩhingo kĩa mũciĩ. Nĩ aathire na mbere na agĩcũthĩrĩria kuuma ndirica-inĩ ya nyũmba ya gũkoma ya aciari ake, no agĩthũũra kũmenya nĩ kĩĩ gĩathiaga na mbere, na akĩonerera akome o hau aarĩ, ũrĩrĩ-inĩ wa aciari ake. Kĩhingo kĩagũthagũthagwo nĩ borithi arĩa mekinyĩtie mũkĩra wa bara thutha wa gwĩtwo nĩ mũruti ũmwe wa wĩra thutha wa gũkora mũrunawe kwarĩtwa James Kĩnyanjui oragĩirwo nyũmba-inĩ ĩrĩa maikaraga onake nĩ gũthĩnjwo athĩnjĩtwo. Kĩrĩa borithi itamenyaga nĩ atĩ mũndũ ũrĩa wekĩte ũguo arĩ nyũmba-inĩ ya Warũnge e toro. na mangĩacũthĩrĩirie o hanini nĩ mangĩonire mwĩrĩ wa Njoroge wa Rũngĩ ũrĩa warĩ o hau kĩhingo-inĩ. Hwaĩ-inĩ ũcio Lawrence ekinyia Wagũnyũ mũndũ wa mbere aacemanirie nake aarĩ Kĩnyanjui. O na nĩwe wamũheete cuma ĩrĩa aambĩte gũtharĩkĩra maitũ wake nayo. Lawrence na Kĩnyanjui moaine kwa njĩra ya atĩ maikaraga nyũmba-inĩ ĩmwe ya aruti a wĩra mũgũnda-inĩ wa Warũngĩ na nĩguo hatikagĩe mũndũ ũgwĩtĩka mbu ya bamĩrĩ yake nĩwe wa mbere oragire, na gũcoka gũteng'eria mũruti ũngĩ wa wĩra ũrĩa warĩ na mũnyaka mwega wa kũhota kũũrĩra mabebe-inĩ. Kwaga kũhingũrwo, borithi mecirĩirie famĩlĩ yarĩ toro-inĩ mũnene. Na nĩ ũndũ wa ũguo magĩkinyia kũu rũcinĩ tene, kũrĩa maatũngirwo nĩ mwĩrĩ wa Njoroge wa Rũnge kĩhingo-inĩ. Lawrence aathiĩte tene mũno, na ataneka ũguo aatigĩrĩire aakinyakinya thakame na iratũ cia mũirĩtu, ũndũ ũrĩa o ta ũrĩa aaũbangĩte waambire gũte mwerekera wa ũthuthuria. Rũcinĩ rũu Lawrence aarokire gũthiĩ Naivasha kũrĩa aateire ũira na agĩcina nguo iria ekĩrĩte mũthenya ũcio, na gũcoka gũthiĩ kwĩhitha kwa mwendwa wake kũrĩa abuatĩrĩirwo nĩ borithi na agĩikio ngono, thutha Mũtheri akĩyumbũra atĩ nĩwe watabanĩtie ngero icio. Lawrence ataaragĩria atĩ aateithĩrĩirio njũragano-inĩ yake nĩ gĩbindi gĩtagwo Killing Eve. Ũkuonerera ta arĩ kĩĩ gĩatũmire Lawrence Warũnge atue itua rĩa kũniina famĩlĩ yake? ta tiga wanyandĩkĩra ndũmĩrĩri ya mawoni maku megiĩ ũhoro ũyũ. Na ũrĩ o hau, tigĩrĩra nĩ werorera thenema ĩno ĩngĩ kuma Wĩrore Tales. Nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, wĩrore.